Yehowa nye míaƒe kplɔla le nuwo katã me. Midakpe na Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, eya si ke gale mía nu vem le ŋkeke sia dzi. Eya ame si ke nye dɔmenyotɔ kple ankɔre mavɔ ƒe Mawu na mí. Eya ame yi ke gale mía kplɔ ge le dzinu blibo ya me.

ɖevɔ teƒe mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne kle ɖe mia me eye eƒe kekeli sia ne wɔ be miatso le nu vɔ gbɔ eye ne miatso le nu vɔ gbɔa eye mimegatsaka kple gbɔgbɔ vɔwo ƒe dɔwɔnawo eye mimegatsaka kple nu vɔwo la ekema mawu ƒe yayra akpɔ gome le nye kple woƒe agbe me. Yehowa netrɔ kɔ ɖe mía ŋuti le ŋutia. Le dzinu etɔ̃lia sia ƒe ŋkeke gbãtɔ sia dzia, Yehowa netrɔ kɔ ɖe mía ŋu. Wòaɖe mí ɖa le vɔ̃ sia vɔ̃ gbɔ, be eƒe yayra ƒe ŋugbe yi ke wòdo na mía, ne wòasi mía si. Gbɔgbɔ kɔkɔe va wɔ wò dɔwo le míaƒe agbe me. Va dzra mí ɖo le ŋutia. Wɔ mí kɔkɔe le ŋutia. Eye nana wò ame nuveve nagbagblẽ mí. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye míedo gbe ɖa le. Amen. Mida akpe na Mawu. Be Yawe kɔ mí. Le dzinu evelia me. Eye wòkɔ mí da si na dzinu etɔ̃lia. Mawu yra wò.

Senye madzi te dzi ke tsiɛ beni. Madɔm ɖe gbɔwò be magblɔ na wò le dzinu etɔ̃lia me le eƒe bliboa me be, Ame yayrae nènye, ame yayra ya nènye. Medi be nàxɔe de eme be ame yayrae nye wò. Woyra wò la, Mebe Mawu yra wò. Mawu yra wò. Le ka ke nua le hã ni? Me tsi ma gblɔ nɔ be Mawu be yra wò. Mawu yra wò. Mía kpɔ nu xexlẽ tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta wuieve, xexlẽme gbãtɔ va se ɖe enelia. Eye Yahweh gblɔ na Abram bena, Ʋu le wò anyigba dzi kple ƒomeawo gbɔ kple fofowò ƒe me, eye nàyi anyigba si mafia wò la dzi. Mawɔ wò dukɔ gã, eye mayra wò. Mana wò ŋkɔ nanyɔ eye nazu yayra. Mayra ame siwo yra wò, ke ame siwo doa vlo wò la, maƒo fi ade wo. Eye le woma woayra anyigba dzi ƒomeawo katã le. Eye le woma woayra anyigba dzi ƒomeawo katã le. Meka ɖe edzi be enya ha sia. Xexea ne metsi ma, metsi ge abe ale yike wotsi ene, gake wò hã etsi ge ɖe woƒe ŋkɔ dzi nàyɔ wò ŋkɔ. Abraham, Abraham, Abraham, do go tso fofowò ƒe aƒeme.

Do go tso fofowò ƒe aƒe me. Do go le ƒomea me. Do go le anyigba yi ke dzi nèle. Elabe anyigba yi ke dzi nèle la, nyemate ŋu ayra wò. Eye ma yi woyɔna Abraham be Abram. Wohã Mawu be yeatrɔ wò ŋkɔ le egbe ƒe ŋkekea me. Mawu be yeayra wò tɔxɛ. Yata me dzi magblɔ na wò be, megakpɔ ɖokuiwò be gbe ka gbee Mawu ayra ye hã. Ao, fifi lae Mawu le wò yra. Ewɔ amee le dɔ lém. Mawu ayra wò be nàdo go le dɔléle me. Mebe wò amee le dɔ lém. Mawu le wò yram be nàdo le dɔléle me. Wɔamee le fu kpem. Mawu le wò yram be nàdo go le fukpekpe me elabe etrɔ fukpekpea wòzu nu ka dzidzɔ. Etrɔ dɔlélea wòzu hayahaya. Yayrae wònye. Wɔamee nye ame dahe game le asiwò. Mawu le wò yram be nàzu kesinɔtɔ. Medi be magblɔ na wò le ŋuti be esi ke nèxɔ Mawu ƒe nya la dzi se eye nènya be Mawu ate ŋu atrɔ yeƒe ŋutinya, Mawu ate ŋu agblɔ nya ɖe yeƒe agbe dzi eye nuwo atrɔ le emea, medi be magblɔ nu neva eme na wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kpɔ ɖa, aƒe yi ke me nèle, medi be magblɔ na wò hã be gamea su be wò hã nàtu wò ƒe aƒe. Eye wò hã nànye aƒetɔ. Medzi magblɔ na wò be, Wò hã èle tsatsam le eŋu dzim be yeaku. Mekpɔ, gake medzi magblɔ na wò be, Ŋdia Mawu dzi ŋu na wò, eye le ŋu maku ge. Èle fu dzim be yeado mele kpɔkpɔm o. Èle fu dzim be yeafɔ mele kpɔkpɔm o. Eyi ke nèle atsuƒe. Medzi magblɔ na wò be, Gbea Mawu be yeyra wò be wò hã làdzi vi. Mawu be yeyra wò be làdo fu. Yayra nenye tɔwò gome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yehowa be, Wò kluvinyenya nu va yi vɔ, ta egbea èzu ablɔɖe vɛ. Wò fukpekpea nu va yi vɔ, egbea èzu dzidzɔkpɔme. Avifafa, konyifafɔ aɖeke megali o. Aƒetɔ mado ŋugbe na wò agblɔ na wò be, Yi li kple wò zã kple keli, naneke mato ŋɔdzi o. Eya ta dzinu yi ke me nège ɖoa, yayra mee nènye. Wobe Abraham ɖe do go. Yi wòdo Mawu be, Kpɔ ɖa, anyigba yi ke dzi yim nèle, ne ame ɖe yra woa, mayrae, ne ame ɖe ƒo fi de woa, maƒo fi dee, ne ame ɖe do vlo woa, mado ƒo fi dee, mado nu kpee. Mawu ƒe nya gbɔgblɔ na wò ya. Ale yi ke nèle ɖokuiwò kpɔm egbea, mègakpɔ ɖokuiwò nenema o. Medzi be nàkpɔ ɖokuiwò amegã. Medzi be nàkpɔ ɖokuiwò yayra me. Medzi be nàkpɔ ɖokuiwò be Mawu kɔ wò do ɖe dzi. Medzi be nàkpɔ ɖokuiwò be èzu nuteƒewɔla. Woyra wò le ŋdie. Mewɔ mavɔ le wɔ ze me na wò. Amɔ mavɔ le amɔ ze me elabena Aƒetɔ be yeyra wò. Ebli mavɔ le bli va dzi na wò elabe Aƒetɔ be yeyra wò. Ega mavɔ le gadzraɖoƒe na wò elabe Aƒetɔ la be yeyra wò. Èzu kesinɔtɔ ebe magblɔ be tsi mavɔ le tsizɔ me na wò elabe yeyra wò. Xɔ Mawu ƒe yayra le ŋdia. Xɔ Mawu ƒe yayra le tsi nuya me. Xɔ Mawu ƒe yayra le ŋkeke gbãtɔ sia dzi. Ŋkeke evelia neyra wò. Ŋkeke etɔ̃lia neyra wò. Medo gbe ɖa be ŋkeke enelia neyra wò. Kaka dzi nuya nawu nua. Yayra mee nènye elabe Aƒetɔ ƒe ŋsẽ le dziwò. Mebe woyra wò le kɔsiɖagbe. Woyra wò Le tso ɖa, woyra wo le bra ɖa, woyra wo le ku ɖa, woyra wo le yawo ɖa, woyra wo le fi ɖa, woyra wo le memle ɖa. Bezi magblɔ be yayra mee nenye, woyra wo aƒekɔ aƒetɛ, aƒekɔ yi ke le asi wɔ woyra, woyra viwo, Mawu yra srɔ̃wo, Mawu yra ƒomea katã to dziwò. Wobe to dziwòa, dukɔ katã zu yayra me. Yehowa ƒe ŋugbedodo sia neva me na wò. Eye ŋugbegbedoo sia nakɔ wò do ɖe dzi. Viviti megali o, kekeli xɔ anyi nɔ, elabe Mawu yra wò. Anyigba yi ke dzi nèle nuwo mele nyonyom oa, Mawu yra wò le anyigba ya dzi, elabe èdo go le nu vɔ̃ me. Èdo go le vevesese me. Anyigba yi ke dzi nèlea, Mawu trɔ anyigba. Eya ta wòbe Abraham do go le fofowò ƒe aƒe me. Le gbɔgbɔ mea, nu sia nu yi ke te wòɖe anyia, meɖe wò ɖa le eme. Be nàdo go le anyigba vɔ̃ ma dzi. Medo gbe ɖa le ŋutinye be yayra nedze gbɔwò. Mawu netrɔ aƒe yi ke me nèle eye wòado wò ɖe dzi le aƒema me. Yesu Kristo ƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kple wò. Dɔla akpe akpewo adzɔ nuwò. Dzinuya, nukoko ƒe dzinuye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le Mawu Etɔ, le Mawu Vi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.